Mae pawb fan 'yn ar 'u miliwn ola fi'n cymryd ie? Felly be' be' dde- be' 'dych chi'n myn' i neud gyda'ch miliwn ola Dan? Wel yym nath rywun rywun ddeud dylsen ni roid ein miliwn ola ni i iddi hi. I Kate Moss? Ie.
Wel a be' a priodi Kate Moss wedyn falle Dan? Na jyst fatha anrheg iddi. O oce. Al al ti ar dy miliwn ola yndwyt? D- yy ge- cwpwl o filiyne ar ôl Cwpwl o filiyne so un o'r miliyne be' be' ti'n neud gyda'r miliwn hwnna? Ie wel fel fel odd Dan yn deud gathon ni yy 'dan ni mynd i neud ryw ymgyrch lle 'dan ni'n roi'r cash i gyd i i Kate Moss. Ie. Um, just i, i, na, wir, wel, just i helpu hi allan, achos, ti'n di am yn neis, na di. Da ni, da ni gyd medru gwerthorogi'r sefyllfa yma i mewn, yn dyna? Ydyn, ti'n pawb yn miliwn ola fan hyn, felly, Erin, miliwn ar ôl dy ti. Fi'n cadw fe, sori.
O, na fe.
Hyn anol. Os mae'n mynd i colli 4 miliwn, sa'n mynd i roi miliwn arall i fi. Esgeilus hwnna colli 4 miliwn, ie.
Lawr y soffa, falle. Falle, pwy oer. Dan, stori Yn y Telegraph. Mae Dan yn darllen y Telegraph. Ie, Sunday Telegraph. Helo, Dan Lawrence. Posties Bite Back 'di'r yy prif bennawd, a be' 'di o 'di ma' postmen yym gan bo' nhw cael eu yym ymosod arno gin cŵn... Reit. ...ma' nhw'n mynd i roi hissing spray fatha fatha mace dwi'n cymryd. Right, ok. Yy i'r postman 'ma. Wir? Yndyn, ma' nhw'n, wel, trial 'di o ar hyn o bryd, a ma' nhw'n drio fo allan yn De yym De Lloegr, ond apparently ma' hwn yn broblem mawr i'r yy Post Brenhinol. So dyma nhw, ma'n a- Dyna'r unig broblem sy 'da nhw. Dyna'r unig broblem sy 'da nhw.
So os os 'di hyn yn yy

yym yn gwynto lot o gŵn eryll. Ie. Ond mae Griff yym yn cysau... Nice aftershave! Be' fi'n galw e?
Eau de duck cul. Yym a ma'r yy ma' ma' ma' 'da fi fel piben bach ar bwys y ma'r ma'r thing post lle ma'r yy yy llythyron yn mynd ar ochor arall y wal. Ie. A ma' fel yym piben bach I don't know why rwng yym rwng hwnna yy rwng y wal a wedyn ma'r yym ma' Griff yy ochor arall y piben so ma'r postman ochor yma yn rhoi'r llythyr i mewn ma' Griff fel 'yn Lennard voice up i ben bach. Just fel, fel hyn, a mae'r um, dim post just fel... God, hwnna'n stori hir yn dweud. wow! Alan, newn ni off yn gyda ti, mynd i'r ôl i drafod, i drafod yr boi ma sydd wedi um, yeah, colli ar yn i gyd. Da chi'n cofio'r chaf ma, Mikey Carroll nath ennill 9.7 miliwn ar y lotri o neb yn licio fo. Yeah. Os o'n neud pethau fel, oedd o jyst yn bod yn nuisance i bawb yn gyffredinol, dwi'n meddwl. Yeah. Wel, ma 'di colli yr yy arian i gyd. Fel Kate Moss. Fel Kate Moss.
Ma' wnna am y miliwn ar ôl gen i. Mae'n edrych fel Kate Moss. Reit ie, mae'n edrych yn ydi. Yndi, ond ma' ma' 'di colli bob dim. Mae 'di gwario naw pwynt saith miliwn. Do, a dwi me'wl nath o ennill o nôl yn yn nwy fil a dwy, felly ma'r yy ma'r pres i gyd 'di mynd. T'mod? Fe- fel Gellir. y sgeilis. Be' be' 'lli di A ddeud? mae e nôl ar y dôl nawr sôn. Mae nôl ar y... O sori ia o'n i fod i ddeu hynna. Mae nôl ar y dôl yndi? Rock and roll. Rock and roll ar y dôl. Ie. Newn ni orffen fanna te felly yy diolch yn fawr iawn Mwy gan y tri am ynnes mlan Alun Williams Erin Richards a Dan Lloyd!